makadii makadii mhuri yezimbabwe eh, wenyu vamunoziva ndini tete joy tiri kuno kwamvuruoke midlands eh, anda chief jelele eh, kwasabhuku mvurumu tiri pano mukati memusha wekwadhuve kwamadai kunzwa chiitiko chikutagwa nana bhozhongora nemama zbc neall sorts of social media on youtube facebook instagram ichokwadi tasvika panzvimbo mumusha eh, wekwadhure gokwe kune chiitiko chemukomana anonzi munyaradzi eh, akaurawa saka tichapinda eh, mundiziva Eh, ndini joyava ndovana baba varipo eh, panhamo panapa eh, varidzi vemwana anonzi munyaradzi ndizvoka ava ndovana gogo varipo saka chatanga nekuna baba kuti vatitsanangurire kuti chii chakaitika kuzodzamara zvamuri kunzwa nemahunhahunha nemakuwakuwa zvichinzi izvo munyaradzi ari kutaura ari mukati mebox achiti zvamukwanisi kundiviga mukandiviga pane zvinozoitika saka tichanzwa pana baba eh, kuti vachazviintrodusa votaura kuti ini ndini ani wamunyaradzi zvakafamba sei chii chiri kuitika ya tinotenda inini ndinonzi denc f mvurumo e, ndiri sekuru wamunyaradzi baba vamai vake e, chakaitika ndechekuti inini ndakafonerwa kunzvimbo yezhombe munyaradzi ashaikwa kubva musi wa 11 ndakazofonerwa munyaradzi pakuita sekunge paonekwa caps yake iri mugodhi ndasvika ikoko kuzhombe takatiraya kuti tipombe mvura mvura ikange yaramba kupombeka ndikagara pasi kutukirira kuti munyaradzi kana uriwo uri mukati buda ndikutakure ndinde newe kumusha saka injini yakazomurudzwa ikapomba mvura kwetu hours mvura ikapera mugodhi munyaradzi akange asara ari pachena tazocheka kuti ndiwo mutumbi wake takaona uriiwo tikabudisa kunze then mapurisa azosvika kuma 11 mangwana akataura nyaya yekuti anofanira kuenda kupostmortem kubhuruwayo saka aenda kupostmortem iri mande yacho e, mutumbi wakajamba vik vik akazoitwa postmortem chiri chipiri isu takazonomugamuchira mukwekwe kugeneral hospital mochari tikafamba naye tichiuya kuchidowo magokwe saka tave paten of yokuti tidarike zhombe takanzwa inzwi richitaura kudai bhokisi here kana kuti mutumbi waitaura takashamidzika ndoda kubvunza kuti ten off yamai yamama kuya ndepa zhombe isi ten off mm -hmm. Alright, ndobva manzwa inzwi richitaura. Richitaura. Uh -huh. Ndofunga akuda mufi anga aona kunge akudaritswa area yakanga apondiwa. Achibva ati kana muchida kuenda neni kumba, inini hamusviki neni, tenai muinde kwandakapondewa. Saka isusu tanga tanzwa kuti kune masuspect. Tichibva tatena kudzokera kwekare kuSt George. Tasvika kuSt George takadarika direct kunosvika mumusha mukwa mukamuchechetere indoda kubvunza kuti chitunha ichi ndo chaitaura here kuti fambai makadai ndanzwa muchiti maakutena takutena tainzwa inzwi raitaura isu tikangofunga kuti ha chinofanira kunge chitunha chiri kutaura here kana kuti mhepo here ndeiri kutaura tichibva tamisa mota ndokurangana kuti tarangana kudero toita sei tichibva taonesana kuti aiwa beta tidzokere nemutumbi kupi kwatakautora kwaunonzi kune masuspect tichibva tanosvika nawo mumusha mekwamuchecheteri tasiya bhodhi takudzoka kumba kwataizorora tiri tichangosvika pasina kana 40 minutes ndopatakaona vanhu vachimanya kutevera kwatiri kuti huyai kuno kukatownship kanonzi kanonzi mtowe vanhu vaimanya vanhu ndevemuraini vanhu vaimanya ndevatanga tabva nawo kuno vaitoti huyai munzwa zviri kutaurika kuno tasvika kuya kwaitaura munhu takatodhiraivha mota kudarika naye tichibva tanosvika tichipaka mota panga pane mwana akanga akasvikirwa nemudzimu uchitoita kunge chitunha chaicho chakatofa orit mwana uyu ndewekwadhuve here kana kuti ndeweasi wekwadhuve ndewaikoko ari ari muvillage rekwamatutuka ndiye anga asvikirwa nemweya wamunyaradzi ndiye anga asvikirwa nemweya wamunyaradzi achitaura zvaaitaura aitaura achiti inini musaite nharo neni mhm. inini pamandiisa ipapo ndipo chaipo chaipo mhm. asi kuti muende neni gokwe hamufaniri kuinda neni gokwe ndisina mapatsi angu akakwana ndinoda vhudzi rangu ndinoda mari yangu nhengo dzangu hadzina kukwana asi aichema nevhudzi rake kuti vhudzi rangu harina kukwana akataura zvekare nekuti pamugodha apo pamugodha apo pamandibudisa mhm. pamugodha apo ndinoda vhudzi rangu indai munotarira ipapo mutore vhudzi rangu kana mukatora vhudzi rangu kana driver iwe uchida kuti uinde neni kumba mhm. unotobatiswa vhudzi rangu muruoko wodriver mota ndokuti ukunde kuti inda neni kumba asi mugodi wanga uri kupi uyu mugodi wanga uri pazasi peclinic yesend george imi muchibva kumugodi makamatarisa here kuti mapatsi emunhu ah, hapana aripo hatina kunge tatarira kuti hapana takazotaura inzwi eh. makazocherechedza tamubudisa mugodi musi eh. wacho achiinda kupostmortem takaona ane saini inenge banga rakapinda pamusoro peziso kozoita bhemba rakaita serakatema kana kuti ibeura redemo kugotsi saka zvimwe hatina kunge taongorora kuti amire sei pakataura inzwi ndopatakazoona manje kuti ah zvechokwadi haana vhudzi rakang'uriwa ng'uriwa kana mapatsi kuti tiongorore hatina kuzoongorora kuti rurimi rurimo here because nyama dzake dzanzisaiti kuti mungatarira akubva kupostmortem saka taamo mushawo mati masvika mukati memushawo mo pane chizukuru chakatanga kutaura chaiti kudii mm, tamai tichasvikirwa neorit orit pamatownship anonzi kumtohwe ndo kwatakadaidzwa ikoko tikamanya nemota tichinosvikapo ndofunga kudai three quarters of a kilo uh-huh. saka tasvika ikokoko ndobva tanoona mwana uya uyu ndiwe chikomana uh-huh. kuda ari kumusaizi yekuma 30 kana kuti 32 years akatoita sekunge akasvikirwa nemudzimu tingangoti mudzimu wanga wakasvika because saini yacho yanga ichiratidza kuti munhu akatofa ichita achitaura zvaaitaura achiita songe ndiye munyaradzi kurerwa kwake kusvikira pakusvika gore rake rekuti azekandwa mumugodhi kana zvichitaurwa muchishona zvinonzi yo mweya wamunyaradzi uri kutaura pachi uri kutaura pamunhu mweya waitotaura pamunhu nokutaura kwake zvaitoratidza kuti ndiye munyaradzi ari kutotaura achiti kudii achiti inini ndakarerwa nambuya mhm. ndarerwa nambuya vachindibikira sadza kutambura kwangu ini ndobirwa mari yangu mhm. ndourayirwa mari yangu vhudzi rangu rotorwa mapatsi angu haana kukwana ndinoda kuti munondiisa kumba kwambuya kwamai vangu mai vakuru mhm. mai edias kwandinochipiwa sadza navo ndichidla saka tichibva taziva kuti ndiye aigara pamai edias achipiwa sadza ipapo mhm. saka ndiye ari kutaura semweya semudzimu wamunyaradzi ndobva maita sei e, panguva iyoyo takaenda naye kuimba yagogo kana kuti vatete vake mm-hmm. e, mai edias mm-hmm. tasvika paya ari pakutaura kudero pakaita mai vanove ndivo vakamuzvara mwana uyu mumhuri yacho yekwana matutuka mm-hmm. vakamurova rova kumusana vachidzinga mhepo idzi vachirira ndimi yemweya vakamudzingira mweya uya ukabva wabuda saka ivo vachibudisa mwana uya pamukova vakarwisana naye achitoramba kusadhara chaiko kuita songe pave nehondo isingaiti kusvikira mwana waye vaenda naye kumucheto kwechivanzi kunze kwamusha uko vakatora nguva ari ikoko pane zvatisina kubvunza nhasi date iri kuti 12 september munyaradzi akapondwa musi wechingano musi wa 11 11 august toti pane mwedzi ne2 days ndizvo ndizvozvo mwedzi ne2 days mm -hmm. saka izvezvi munyaradzi chitunha chake chiri kupi chitunha chake chiri kust george pamusha pawamuchechetere paakati ndisiyei ndisiyei ipapo ko pari zvino ndobvunza ini kuti ivo vekwamuchechetere vaona kuti chunha chauya vakazoteera here musure kuti ndo zvaitwa nevana vedu pada kukorokoza ndi ndo zvatitaura kwaanga ari waanga achishava anditi mhm. vakazotevera here kuuya kunoku kwamvurumu kuchidoma kuti ndo tauyawo tisu takapara mhosva ah, varambotevera kubva ikoko kusend george kwatanga tiri tine pataizorora tiri havarambosvikapo tava panguva yakatoti rebei ndofunga takaita idei and half havarambosvikapo tikamuruka tikauya kuno kusvika pari nhasi tave neseven days dzakakwana tabva vasati vauya kusvikira nhasi havasati vauya nekuti sinoziva kuti kana mhosva ichinge yaparwa nemwana kana mwana akatiza vabereki ndo vanouya kana kuti wamitisirwa mwana wako kana kuti amitisa wacho ati vabereki ndo vanouya kuti isu tisi takaita sei takapara mhosva saka ndo pandiri kubvunza kuti pane question maki kana vabereki vasati vauye nekuti mushoko ndiwe kuungana kudai hauzi dhiwa ari umwe chete asi kuti makawanda nditi muno mamvurumu nyangwe dai vepano vakaramba vamwe vanoti a ah, vana bamnini anasekuru hatiungane nekuti paitika mhosho saka kana vasina kuuya kudai zvoitwa sei ndanzwa kuti mapurisa e, akauya kuno kune zuro ichokwadi mapurisa akauya tikakonana nawo pakuti vanga voda kuti isusu tinotakura mutumbi tizoviga isikati hatikwanisi kutakura mutumbi uyu nekuti unoda mapatsi awo akakwana nekuti mutumbi uri mutumbi uri kutaura uri kutoda kuti isusu tikamurudza tikavanawo kuno mhuri yekwadhuve yese kana yekwamvuru inoparara saka isusu tiri kukundikana kuti tinoutakura because pane danda rakatoiswa mberi kwedu kuti hamukwanisi ndakanzwa eh, pachitaurwa paaudio yamakafona eh, muchifonera bongo zhongora eh, muchiti mutumbi uyu wakataura kuti kana imimi mukandimbunyikidza kuinda neni kwamvurumu munobheuka nemotikari ichokwadi kwaitotaurwa kuchinzi mapatsi angu haana kukwana kana mapatsi angu akwana unotobata vhudzi rangu kuti udrive mota kana usina vhudzi rangu irero mapatsi angu akwana mm -hmm. asina kukwana mm -hmm. hamuendi neni mota inotobheuka munzira munosvika maparara orit zvii zvamukuda kubatsirwa imwe kwadhuve e, eh, nemamwe madzimambo akateerera e, ari kunzwa chirongwa izvii zvamungada kuti e, ndingati chii muchishona advise kana kuti zvingabatsirika kuti mukwanise kuviga mutumbi wenyu nekuti izvezvi e, makagara pano mukuta vati maane nguva muri pano ndizvo vana mai mm. zvii zvamoda kubatsirwa nazvo nemhuri yezimbabwe e, kuti mukwanise kuchengeta mwana wenyu ah, isu uh, chikumbiro chatanga tiinacho isu changa chiri chokuti iyo mhuri yekwamuchechetere nevamwe vacho because ibig number iri mukati mechiitiko ichi ngavabatane vauye titaurirane hapana bongozozo rinoitika sezvo nyaya yakanzi yave mumadzishe madzishe anenge ari pakati pedu vakasunungura kuti hakuna noizi inoitika madzishe achitonzwawo kuti pane zviri kuitika here kuti vekwamuchechetere nevamwe e, mhuri dzacho dziriko vari kuwirirana nesu here kuti pane zvinoda kubhadharwa vauyawo here nemapatsi acho mhm. kana mapatsi acho auya nezvinoda kubhadharwa zvacho kunyange zviri zvidiki diki mapatsi akakwana mhm. tenge tichingotaurirana tichiinda mberi hapana chakamboipa toviga mutumbi because period yacho yanyanyisa orit saka tiri kuti kudii kumhuri yezimbabwe tiri kuti isusu mhuri yekwadhuve iri kuti iyo huyai tiite sei e, titaurirane tinoziva kuti kune vamwe vanoona ari kusen george vamwe vari kusengezi vanogara vachitarisa mapurogiramu edu mhuri yekwadhive iri kuti hatipo pakusimudzirana matemo asi tiri kuti huyai titaurane hatina ukasha hatina hondo nemi asi chatinoda huyai titaurane dai wanga uri iwewe wakaponderwa mwana wainzwa sei kana dai ndanga ndirini ndakaponderwa mwana motadza kuya kuzotitaurane wainzwa sei vari kutiwo mapurisa akauya pano nezuro e, vachiedza kuti vaonesane nenhau yekuti munyaradzi e, anochengetwa e, paanochengeterwa paachavigwa asi vakati hatikwanisi nokuti isusu hazvisi mukati memaoko edu tiri kutotyawo nekuti munyaradzi akati mimi kana muchida kudhiraivha motikari munotofanirwa kunge maane vhudzi rurimi neziso rangu saka vati isu tinototyawo nekuti e, munyaradzi ndozvaakaita sei zvaakataura ichokwadi here kuti e, guva ramunyaradzi e, rakange racherwa rakatocherwa the very day chitatu tichibva kwekwe kure kwarakacherwa kwacho riri pano pedu pedu taitofanira kuriona tichitofamba tichiinda kukune taitofanira kuti tichibva ikoko straight totonoviga asi takavhariwa neyekutaurwa kwaechichoenda ah, manyepo kune mhepo kuno kunhasi hatizi kutaura manyepo ndofunga muri kutoona kuti eh, pane vanhu vakawanda eh, vari pano saka izvino takufamba kuenda kunoona kuguva eh, ramunyaradzi ranga ratocherwa vanhu vachifunga kuti chitunda chinouya nhasi

ende vari kutiwo izvi ndakataura eh, vari patenofu ndichiti ini mukati kuramba muchiita nharo kuenda neni kuchidoma kwamvurumu eh, mota inoita sei inozeuka kana kuti vamwe vanofa saka izvino takuenda paguva racho ranyarazi tinoona zvichiva kuti guva rakacherwa iri asi zvinema ndokunga muri kuchibuda eh, nyarazi zveshuwa akapondwa

ndoguva rakacherwa ramunyaradzi kabva makaiswa duri ndakakura achingonzwa kuti kana munhu asina kuvigwa munoiswa duri ichokwadi nhasi ndazvozvionera ndo anonzi zvinotyisa zvinoshamisa zvinoera munhu kuchishona vanoti haendi chi haendi nyore ndo zvandazoona ndakakura ndisati ndambozviona asi ezvino ndazvozvionera ndega kuti munhu haarovi ndoshona takakura ichita sei tichinzwa hanzi ndo matanda saka chii chakakupai kuti muchere kumba eh, iye munyaradzi asati avepo madays ake anga anyanyisa or even command yatakapuwa neari mumochari aitotaura kuti straight from here motonosvika muchidini muchiviga munhu uyu nokuti agarisa nyama dzake hadzichaiti kana kutarisika hazvichaiti saka isusu tichifanira kuti tiwe tichiisa munhu muno mugomba taitofanira kutoviga musi wacho iwoyo asi kuti takazotivhara manje manzwi ao takanzwaya kuti ave patenof orit saka vari kuti ivo e eh, zvakafana nezvaingoitwa zviya zvokuti kana munhu aora kana kuti afa necovid kuti haagoni kuvidza zuva asati ase avigwa saka zvainzi nyama dzamunyaradzi dzaora e, uye akutonhuwa saka ndosaka vanhu vakafananita sei kuchera guva varatidze guva racho saka ndokuma mukutiona guva ramunyaradzi rakatocherwa asi munyaradzi hapana nhasi dheti riri kutiro 12 september nguva dziri kuma

bhozi mamwe macomments amaa muchinyora muchiti hakunyepa chichi gokwe taijaira eh, zvimwe zvinhu zvainoita ndezvekunyepa ndosaka tati titeite vhidhiyo kuti ichokwadi eh, ndo zviri pandoda kukumbira mama one vataure makondo saka izvozvi zvoitwa sei naigogo ndimi makakura kudhara zvinofambiswa sei koitwa sei ngavangouya avo vanove ndo vane mhosva mhm. vahotaurirana nevekwadhuve mhm. kana vataurirana vakaripirana voviga mwana nokuti nguva yatoreba kana vachibvuma mhosva yavo ndivo ngaauye asi vanofanira kuibvuma nokuti vakatoiita right saka pane umwe here anoda kutaura Eh, ini ndine chikumbiro chokuti vanhu vekumhiri koko isusu vekwade matsika vekwamvurumu hatigoni kuvambuka kuinda kumba kwavo ivo ndivabva kwakuuya kuno vachitaura nesu tiwirirane tigogamwa nemurunyararo hatigwi navo hatitukani navo atiende kana chimwe chinhu tenda munyaradzi vamubhadhare chiitiko ichi chagara chichizikamwa munyika kuti munhu akapondwa unobhadharwa chete chete saka tiri kuti isusu eh, mhuri yekwamuchechetere kungadai kune vana vakaita ruvezera rangu eh, ama 2 k newekuma 9 ks newekuma 8 ks pada vakuru eh, vanonoka kufunga sekuti pamwe vakukanganwa vakura kunemi generation ichazoteera nekuti hanzi ngozi inoteera kurudzi rinoteera nerunodii nerunotevera kana muchizvinzwa vekwamuchechetere vakadai vakapararira nenyika dzose e, pamwe muzimbabwe vamwe vakabuda e, ndinoona vazhinji vanoteerera mapurogiramu vana vakabva muno maruzevha vanoteerera mapurogiramu vachitoti dai maita dzimwe nyuzi dzekumushatirwo zviri kuitika kana muriko vana vekwamuchechetere vakuru vepano vanafudzi jena nanagogo vari kuti huyai titaurane hatizi pakuti tirovane kana kusunzira matemo zvatambotaura tiri mumba uyai titaurane kuti mweya womunyaradzi uite sei uzororewo kana achida kuripwa toona kuti toripa sei kana maa makatengwa advise yandingakupai vakomana kana maa makatengwa chitoita nyekwazviri kunotevera kana maida kuita marituals nemarurimi neruziso nevhudzi zvamunyaradzi motoona kuti matevera kwazviri nekuti tinoziva kuti vanhu vanoita zvemarituals havazvirasi zvinhu zvavanozvichengeta vachida kupfuma kana makaita izvi e, mwakatumwa nemunhu zviringa nemuduro nekuti ngozi inoramba ichivapo nekusingaperi saka kwandiri tete joyce e, kana ndichikumbira mvumo kuti ndingakwanisa kusvika kune chitunha here ndinotora dzimwe nyuzi ikoko

Alright. Eh, because takaona mastatement acho sezvo tiri vabereki takanobudisa mwana mugomba takaona kuti statement dzacho dzanga dzichipesera dzichisiya Alright. dzimwe nyaya Alright. saka takazopindirawo kuti titaure taure chokwadi Eh, orit saka ndofunga pane zvimwe zvakabuda eh, pazbc sekutaura kuri kuita sekuru vadhuwe vari kuti pane mamwe mastatement ekunyepa akataurwa nemhuri yekwamuchechetere saka sekunzwa kwamakumbira ndichikumbira eh, ndichikumbira eh, authorization yasekuru kuti ndiende kunotora news eh, pane chitunha muchitoonawo zveshuwa ndofunga guva mariona mhuri yekwadhueri pano yakaungana kuno kwamvurumu kuchidoma saka tichaenda ikoko nekupiwa kwandaita mvumo nemhuri yekwadhuve kunotora eh, kunotora news izvo zvekuti vachandibvumira kana kunditendera mozira maoko mangu chandongoita kukutendai nekuburitsa nokuti kune mashoko akasiyana akunyepwa nevanhu vachitaura kuti hai nhema ichi ichi ndosaka ndashinga kubva kuharari kuti ndiwe kuzotora chi news tinotenda chaizvo zvatotendera kwandakaita kudaro saka tichange tichinzwa muda kutaura here sekuru muda kuyaa ngavabuda avo sekuazvina kumboshata azvina kumboshata wandakafamba naye orit Alright, ndivo vakafanana mhino dzacho. Aiwa tinokutendai asi vazhinji vari kungoti rambai makazvanya musabvume kubatirirwa kana kumbunyikidzwa uye chero mukabvuma kubatirirwa kana kumbunyikidzwa mugoni because hazvisi maoko menyu munyaradzi ndiye ari kuti chii handini muri kuzvinzwa muri yezimbabwe kwanzi uyai isu isu maoko medu nekuti munyaradzi ari kuti imi mukaita izvi mune zvimwe zvamuchadii zvamuchaona saka ndofunga mazvinzwira from me tete joyce eh, reporting the news kuchidoma kwamvurumu eh, under chief njelere eh, ndisabhuku mvurumu anditi ka ndinokutendai tete joyce eh, eh.